Azul fell-awen, merḥba yes-wen a tedwilt-iw d tadwilt n Sisi. Ass-agi wwiɣ-awen tamacahut, tamacahut n waklan. Uqbel ad teslem i teqsiṭ-agi-inu, atmaten-iw i iyi-ittabaɛen, ur ɣ-ttaǧǧat ara sli j'aime s uparṭaji ɣef widak tessnem, wid ur d-nabuni ara ad d-abunin, u tanemmirt-nwen. Ddut-d yid-i s rraḥa-nwen ad teslem i teqsiṭ n wass-a. Ḥekkun-aɣ zik-nni, qqaren-ak zik ttnuzun waklan, neɣ les esclaves. Ttɣaman ttɣaman akka di ssuq iman-nsen ad d-asen widak i ten-yesqedcen ɣef tluqamt n uɛebbuḍ-nsen ad nzen meskatit ad ddun. Ihi tikkelt yiwen n urgaz d amerkanti d amerkanti akk n tudrin-nni, d netta akk i iḥekmen tudrin idis-nni, yesɛa iqeddacen, yesɛa leqṣur, yesɛa lefḥayar, yesɛa irkulli, Iruḥ, iqsed ssuq ad geɣ syin-a aklan. Mi yewweḍ ɣer ssuq, yewwi-d yiwen. Mi d-yewweḍ wakli gar s axxam umerkanti-agi, d netta, d netta ara ineqqcen, d netta ara iḥemmren, d netta ara ileqqmen, ara yesswen, ixeddmen akk leǧnan-agi-ines. Tikkelt, temɣi-d yiwet n ttejra, weḥd-s di lexla. Yenna-yas, Wellah a ttejṛa-agi ad as-beddeɣ, am akka d-tefka weḥd-s, ar as-beddeɣ ad ẓreɣ d acu-tt. Ihi ittess-itt, ixdem-as aḥebḥub, ittess-itt, ittekkes-itt akk afri xuṣṣen, ibedd akken ilaq lḥal ɣef ttejṛa-agi. Tikkelt mi ɛeddan wussan meqqret ttejṛa-agi, tefka-d lfakya. Mi d-tefka lfakya, iruḥ yesɣuṣṣen s lexbar i urgaz-agi i t-iḥekmen akka. Yella iruḥ ar ɣur-s, yenna-as, A Sidi, a Sidi, aha n temɣid yiwet n ttejṛa deg umekkan n uḍar flan di lḥedd-ik, leɛmeṛ ẓriɣ lfakya am tinna. Yenna-as, Akka i d-kkreɣ akk di ddunit ur walaɣ lfakya am tin. Ihi ikemmel akken yettḥarab fell-as, yettḥarab fell-as, armi tewwa lfakya-nni. Iruḥ ad tt-id-ikkes, yufa-tt ičča-tt ufrux. Yuɣal-d, yuɣal-d ɣer ɣur-s awgi i t-iḥekmen, yenna-as a sidi, lfakya-nni i ak-nniɣ akken ičča-tt ufrux. Yenna-as ihi afrux-agi i tt-iččan ad immet. Tejḥu, tejḥu, tejḥu, tejḥu, yufa afrux-nni deg uqemmuc n yizrem. Yuɣal-d, Ini-as, Ya sidi, d awa i d-tenniḍ? Afrux-nni yemmut, ufiɣ-t deg uqemmuc deg yezrem. Ini-as, Ihi ur d izermen ad immet. Ɛeddan wussan rnan-d wiyaḍ, yufa izermen-nni yerreẓ-aten da, yezmer ad iḥerrek. Iɛedda yekkes-as aqerru. wakli-agi. Mi s-yekkes aqerru, yuɣal daɣen a sidi, yenna-as, yenna-as a sidi, izermen-nni yeččan, afrux-nni yeččan lfakya-nni, atan kkseɣ-as aqerru. Yenna-as imi tenɣiḍ ula kečč ad temmteḍ. Hat. Iɛedda yenna-asen iqeddacen-is wwin-t anda tewten, qeblen-t, xedmen eh, deg-s ayen umi zemren, iwweḍen ɣer wagi ad t-nɣen. Ini-s rwaḥ tura ar dagi dewren-d akk. Ini-s saga temmteḍ. Iɛedda ini-as ini neṭq-d akli-agi ini-as teẓriḍ. Ur yi-neqqar bɣiɣ ad k-iniɣ yiwen n wawal. Ini-as sidi-agi ini-s ini-d ayen i k-ihwan lmut akken-nneɣ ini-d ayen i k-ihwan. Ana insahi i k-d-iniɣ a sidi, asmi i k-nniɣ, nniɣ-ak ufiɣ lfakya, ttjara-agi temɣi-d, weḥd-s, sweɣ-tt, beddeɣ fell-as, tefka-d lfakya, d ayen ur ẓriɣ di ddunit, ini-as, nniɣ-ak a k-tt-id-awiɣ, atan yečča-tt ufrux, teqqareḍ-iyi afrux-nni ad immet, Ini-as Afṛux, ufiɣ teqmuc deg izrem. Tenniḍ-iyi ad immet izrem-nni. Nɣiɣ izrem-nni, teqqareḍ ad temmteḍ kečč. Ini-as tura nekk ad mmteɣ, ula d kečč ilaq ad temmteḍ. Amek akka ad nṛuḥ akka, ilaq ula d kečč ad tedduḍ ad temmteḍ. Dɣa yesseɣli-yi leqder-is akken zdat akk lɛibad, zdat akk zdat akk iqeddacen-nni-ines, zdat akk wigi akk d-iḍewṛen, amek ara yexdem, Iɣli wawaj-is, yenna-yas teẓriḍ, yenna-yas ihi teḥṛem, ar d kečč ara yuɣalen deg umekkan-iw, nekk ad uɣaleɣ d akli, imi d ṣṣeḥ akken i yella ajḥaǧ, imi sin ula d kečč ad temmteḍ, saf ula d kečč ilaq ad temmteḍ. Ihi netta yuɣal d aqeddac, sidi-nni-ines yuɣal d aqeddac d akli, netta yuɣal deg umekkan-is. Tagi d tamacahut wen d-wwiɣ ass-agi, ttmenniɣ ad ken-id-iɛǧeb. Tanemmirt widak tidak d-iddan yid-i armi d tura, ar tikkelt nniḍen, ma yebɣa Rebbi. Ǧǧeɣ lehna d talwit ar timlilit.